бисмиллахир рахманир рахим рәхмәте һәм мәрхәмәте безләргә чиксез дәрәҗәдә киң булган аллаһ исеме белән башлыйбыз Әссәләмәгаләйкүм, газиз милләттәшләр! Балкыш программасында сезне сәламләвебезгә без бик бәхетлебез. Һәрвакыттагыча, без сезне милләтебезнең йөзе кашы булырдай шәхесләр белән таныштыра киләбез. Могтәбәр шәхесләребез рубрикасында бүген без милләт атабыз, мәгърифәтче, остаз Вил Казыханов белән сезне тагын да таныштырачакбыз һәм аның мөбарәк рухына догалар кылырбыз. Бүген безнең студиябызда Вил ага Казыйхановның хәләл җефете, күренекле математик. Бик күп математика дәреслекләрен татар телендә һәм рус телендә нәшер итүгә күңел көчен, бөтен гомерен багышлаган күркәм ханым, Надежда Крупская исемендәге премия лауреаты, танылган укытучы Фәүзия апа Казыйханова. Һәр милләтнең аны сәламәтлек ярларына чыгаручы, аны әйдәләп баручы бер бөртекләре, бөркетләре була. Мәгърифәт диңгезендә очучы бөркетебез Вил абзый Кызыханов хакында мөхтәрәмә Фәүзия анабыз фикерләрен менә шулай гәүдәләндерде. Каршыгызда Фәүзия анабыз Гыйниятулла кызы Кызыханова. Фәүзия апа, хуш килдегез безнең студиябызга. Үтте җәй, килде көз, килә кыш. Без гомер итәбез әнә шулай, сизмичә гомернең узганын. Фәүзия апа, бүген без Вил абзыебыз Казыхановның Мөбарәк рухын сөендерәсебез килә, чөнки ул тарихта үзе бер эзле кеше. Аның рухына инде беренче октябрьдә бөтен Әһле Ислам җәмәгатебез исеменнән фатиха кылачакбыз. Сез, аның белән гомер кичергән бер милләт анасы. Аның тәкъдире Аның гамәлләре хакында безне дә таныштырып китсәгез иде. Иң беренче мин үземнең сезгә һәм шушы студиягә чакырып милләттәшләремә Вилавыегыз турында шул фикерләрне җиткерергә, җиткерүне оештыруыбызга зур рәхмәт әйтәсем килә. Алланың рәхмәте яусын сезгә. Биләвегез турында бик күп сөйләргә мөмкин булыр иде. Ләкин ул ни өчен дисезме? Чөнки менә аның шушылай соң җәмәгать эшлеклесе, педагог булып эшләп, шушы гомеренең башыннан ук бөтен көчен, бөтен хезмәтен балаларда, балаларның әхлаклы булып үсүен тәэмин итәргә тырышып, Иң соңыннан шушы дини тәрбиясез тәрбиянең, чын тәрбиянең мөмкин булмавын исбатлап һәм шуны тормышка ашыруга үзенең өлешен керткән кеше ул Вил. Ул шулай булмыйча мөмкин дә түгел иде кебек. Чөнки аның теге коммунизмның чәшкә аткан вакытында хезмәт итсәк тә, Ул иманлы кеше иде. Ул аның иманы аның гаиләсеннән килде. Чөнки Менә кая гына барсак та, нинди эш кенә башласак та, без өйдән чыгып киткән вакытта э, безнең әнкәй Вилнең әнисе әйтер иде, балам, балалар, бисмилланы әйтергә онытмадыгызмы, Аллага тапшырдыгызмы дияр иде. Шуның өчен э, әйтә иде. Сезнең эшегезне беркем дә ярып карамый бит. Оныта күрмәгез шул сүзләрне ди торган иде. Шуның өчен шушы соңыннан шул дини тәрбияне бөтен тәрбияләрдән дә өстен күрүен Вильнең шушы әнисенең тәрбиясеннән дип уйлыйм мин.
Фәрзия әнкәбез, рәхмәт, әлбәттә, Вил абзыебыз үз гомерендә үз халкының хөрмәтен күргән бер бәхетле кеше. Ул үз дәверендә үзенең мөбарәк исемен исламның яшел байракларына алтын укалар белән язган кеше. Димәк, ул халкыбызны хөрмәт һәм бөеклек иясе иткән кеше. Фәүзия апа, әйтегез әле, менә сез бәхетлеме дип сорыйсы килә. Чөнки Вил абзыйның үзеннән ишеткәнем бар. Бәхетле булу ул, Мөхәммәт туган, әгәр дә үз гомереңдә бер кешене бәхетле иттеңме, бу бәхет, дияр иде. Әгәр дә хезмәтеңне, үзеңнең. Һөнәреңне яратып, мөкиббән булып башкардыңмы, бу бәхет дияр иде. Тагы да бәхет ул үзеңнең бу җәмгыятьтә, халык арасында кирәк булганыңны тоеп яшәү дияр иде. Фәүзия апа, әйтегез әле, сез бәхетлеме? Сез бәхтиярме? Шундый үзегез бит инде бу сорауга җавап бирдегез. Чөнки шундый кеше белән яшәү, яшәп, 48 ел бергә бер фикердә яшәп, бер үк хезмәтне башкарып, бернинди теге читүләр кертмичә, кайгысыз, хәсрәтсез дим инде. Шулай яшәүдән дә зур бәхет була аламыни дөньяда? Менә мин аның белән 48 ел яшәдем димен бит. Яңадан 48 ел яшәсәң дә ул Теге туя торган кеше түгел иде. Аның белән яшәү шундый үзе зур зур ну бәхет дим инде. Чөнки ул бөтен гомере хезмәттә булса да, гаиләгә карата да бик игътибарлы булды. Мин үзем дә шаккатадыр идем. Менә үз алдына гына сөйләнәм, мисал өчен, Менә безнең өйдә тоз бетеп китә, киткән икән дип. Ул кайтканда шуны алып кайта. Мин шаккатып сорыйм. Мин оныттым, ә син ничек онытмадың шушыны дисәм, ә мин син сөйләнгәндә аны язып куйдым дияр иде. Менә ул бөтен эшне дә, гаиләдә кирәк булган нәрсәләрне дә Исенә төшкән саен язып куядыр иде. Менә ул төнне берәр нәрсә искә төшсә, шуны торып язып куя. Иртән торуга аның 17 шәһәр пункттан, 20-дән артык пункттан булган теге көненең планы әзер иде. Шуңа күрә ул вакытның да кадерен белде. Кешеләрнең вакытын хөрмәт итте. Шуның өчен үз сүзендә нык торучан, менә тыйнак, тәртипле, тәрбияле Чын гаилә шундый булырга тиеш дип уйлыйм мин. Шуның өчен мин үземне бик бәхетле хатын булып яшәдем дип әйтәсем килә. Фәүзия анабыз Гыйниятулла кызы Казыханова үзенең хәтер тартмасыннан Вил. Кызыханов хакында хатирәләрен сөйләде. Без бөтен Әһле Ислам җәмәгатебез, зыялыларыбыз исеменнән аның мөбарәк рухы шат булсын дип догалар кылмактабыз. Вил Суфьян улының мөбарәк рухы сөекле пәйгамбәребез хәзрәте Мөхәммәд Мостафа салләллаһу аләйһи вә сәләмнең шәфәгатендә булып, аның мөбарәк рухы сөекле пәйгамбәребез белән тарафдар булса иде. Бүген Мөхтәбәр шәхесләребез рубрикасында сез Вил Кызыханов Суфиян улының хәләл җефете мөхтәрәмә Фәүзия Гыйниятулла кызы Кызыханова белән очраштыгыз. Фәүзия апа, бүген арабызда булганыгыз өчен, студиябезгә килгәнегез өчен зур рәхмәт. Алла сезләргә юлбарчы,

Дип теләсем килә сезгә. Бик көчле дога бу, рәхмәт Фәүзия апа! Кабул булсын! Иң кабул булган догаларның берсе ул әнкәйнең догасы, әнкәйнеке, ананыкы. Һичшиксез бу Аллаһ хозурына ирешәчәк. Рәхмәт үзегезгә!
Гомер үтәр, сулар агар, вил ага кебек кешене гасырлар, әле меңьеллыклар тагын да бияләве бар. Әле аның турында тагын да тапшырулар язылыр, китаплар нәшер ителер, Аның музейлары булыр дип ышанабыз. Ихлас мәчетебезнең хозурында инде менә өч ел дәвамында Вил Казыханов исемендәге бөтен Россия күләмендәге әхлак мәктәбе эшләп килә. Ул Башкортстан Җөмһүриятебезнең төрле төбәкләрендә дәресләр, курслар Төрле тәрбияви эшләр алып барып инде шөһрәт казанды. Хөрмәтле тамашачылар, бүген сезнең игътибарыгызга Ислам Иран җөмһүриятендә булган сәфәребез хакында мәгълүматларны аңлату һәм күрсәтүне дәвам итәбез. Әхле ислам галимнәр без боердылар. Булытлардан да өстәрәк чишмәләр бар. Җир асларында шәһәрләр бар. Һәр нәрсәдә безнең гамь бар. Бүген безнең күңелләребез, безнең гамь, ислам, Иран республикасының мәгънәви йөрәге булган Кум шәһәрендә. Әйе, бер төркем имам хатипларыбыз Башкортстан республикасының дин әһелләре инде икенче атна бу шәһәрдә Иранның төрле мәгърифәт һәм мәдәният мәркәзләрен кичәләр. Бу көннәрдә без Аль-Мустафа исемле халыкара ислам университетының галимнәреннән дәресләр алдык. Әйе, дәресләр алдык. Димәк, Иран мәмләкәтендә без аның мәгънәви диңгезенә чумып, күп итеп энҗеләр алдык. гамәл өчен барысын да күңелебезгә салдык. Яхшы гамәлләр алар илаһидер. Без бу мәмләкәттә бер илаһи гамәлдә булып, аны күреп, танып, аның мәгърифе белән таныштык. Бу нәкъ сөекле пайгамбарыбыз өйрәткәнчә, мөселманнар кайсы гына җир шарының кыйтгаларында яшәсәләр дә, бер-берсен күреп, Белеп, өйрәнеп яшәргә тиешләр. Бер-берсенең шатлык-куанычларын, булса кайгы-хәсрәтләрен дә өйрәнү, белү тиешледер. Һәм дә сөекле пәйгамбәребезнең тагы да бер хәдис шәрифендә, Дөньяны гизегез, барыгыз, күрегез, гыйлем, мәгърифәт һәм мәгънәви һава эчендә яшәрсез. Хәдис шәрифенә таянып, без Иран Ислам Республикасының Кум шәһәрендә гыйлем тәхсил иттек. Әйе, Ком шәһәре. Бу тарихлар төпкеленнән килгән бер гыйлем вә мәгърифәт мәркәзе. Гаҗәеп шәһәр. Бу шәһәрдә 2 миллионга кадәр халык яши. Ул Иран Ислам Республикасының дини институтлар, университетлар һәм мәгърифәт мәркәзе дип санала. Мәсәлән, бу шәһәрне күрмәгән, белмәгән кешеләрне дөньяны белмәгән кешеләр дип тә әйтә салалар. Әйе, аның бик күп өстенлекләре бар. Хатта бу шәһәрне Ком шәһәрен җиһанның яртысы дип тә әйтә салалар. Безнең ихтиярыбызга лаек Бик күп урыннарның берсе, әлбәттә, ул җир йөзендәге үзенең күләме һәм мәдәни үсеше буенча Коръән музееның бу шәһәрдә урынлашуы. Әлбәттә, без киләчәктә бу шәһәрнең фазиләтләре, тарихи урыннары хакында сезләргә сөйләячәкбез. Менә шушы тарихи ядкәрләрнең берсе булган ул Хызыр галәйһиссәламның мәчете. Бу мәчет Кум шәһәренең читендә 10 километр янәшендә биек бер тауның башында урнашкан. Хызыр галәйһиссәламның мәчетенә хәерле сәгатьтә изге нияттә дип аяк басыйк. Иран ислам инкыйлабы революциясенең җитәкчесе Айталла Хамини былай диде. Һәр милләтне аякта тоткан көч аның дине һәм тарихыдыр. Никадәр тарихны күбрәк белсәң, шул кадәр илаһиятче булырсың дип бәян итте. Әйе, тарихыбызны белү, өйрәнү ул мөкатдәс вазифаларыбызның берсе. Нәкъ шагыйрьләребез әйткәнчә,

Хөрмәтле тамашачылар, без әле Хызыр тауының башында булган Хызыр мәчетенең эчендә. Күрәсез, ул күләме белән бик зур түгел. Аның дуварлары ислам каллиграфия сәнгать шәһәне әсәрләре белән бизәлгән. Мәсәлән, карагыз әле менә бу ягына.

Яшьләрнең, сабыйларның Коръәнне уку буенча ярышына чакыру игъланы. Инде бу дуварда кыйбла ягына Хызыр алейхиссәламның догалары, аның әйткән нәсихәтләре хакында. Инде берничә сүз бу мәчет хакында. Риваятләргә күрә, моннан 3000 ел элек Хызыр галәйһиссәламне шушында күргәннәр һәм ул шушы тау башында гыйбадәт кыла торган булган. Әлбәттә, аннан соң монда бик күп пайгамбәрләр килгән. Исламны кабул иткәч, әлбәттә, монда бик күп суфилар, гырфан гыйлемле э, әүлияләр монда гыйбадәттә була торган булганнар. Инде бу якка керәбез. Бу мәчетнең 3000 ел элек булган урыны. Анда Хызыр галәйһиссәлам үзенең башын саҗдәгә куя торган булган. Хәзер бу иң борынгы 3000 ел элек булган бер гыйбадәт урынына керәбез. Менә без моннан 3000 дә ел 3000 ел элек гыйбадәтханә га килеп кердек. Ул тауның башындагы бер тау курсына эшләнгән. Монда Хызыр галәйһиссәламның гыйбадәт урыны һәм әлеге заман мусульманнары да аның башын сәҗдәгә куйган җиргә килеп, баш иеп гыйбадәттә булуны Мөкатдәс гамәлләрдән санала. Инде бу кечкенә гыйбадәт урыны икегә бүленгән. Бу якта ханымнар, ә бу якта ирләр. Әлбәттә, бу савапка ирешер өчен мөселманнар Хызыр алейхиссәлам гыйбадәт кылган урынга кылып, шулай башларын сәҗдәгә куялар. Rabbi, është bu Хызыр галәйһиссәламнең башларын саҗдага куйган мәчеттә, шушы туфракларда без, олуг Ватаныбыз Русиядә һәм дә мәмләкәтебез Башкортстанда бәхет-бәрәкәт насыйп әйләсен дип догалар кылмактабыз. Раббымыз Аллаһ безләрне имансыз итмәсен, Коръәнсез, динсез итмәсен, ватансыз, байраксыз һәм гаскәрсез итмәсен дип

мемориаль комплекс җәлеп итте. Безнең фикеребезгә күрә, кешелек дөньясы һичбер заман сугыш афәтеннән кача алмаган. Алар гасырлар дәвамында төрле төбәкләрдә, төрле гыдгаларда кабатланып, яңарып килгәннәр. Менә шушы хакыйкать Иран мәмләкәтенең тарихында да бик якты итеп чагылган. Тау итәгенә урынлашкан мемориаль комплекс. Аның тирә-ягына шаһитләрнең фоторәсемнәре куелган һәм боларның ничәнче елларда нинди сугыш афәтләрендә нинди батырлык күрсәтүе турында да бәян ителә. Хөрмәтле тамашачылар, без әле Ислам Иран җәмһүриятенең тарихи Кум шәһәренең мәркәзендә, бу мәркәзнең уртасында имамнар мәйданы бар. Әйе, әһли ислам галимнәребез әйткәнчә, галәм бөек бер кешедер, кеше дә кечкенә бер галәмдер. Менә ислам тарихына күрә һәм шига мәзхәбендәге риваятләргә күрә, Бу майдан үзе бер галәмдер. Бу майданның бер тарафында имам Хәсән Асканинең мәчете, ә икенче тарафында ул Фатима ханым мәчетедер. Инде сезнең каршыгызда торган ике манаралы гөмбәзле мәчетнең исеме, димәк, Хәсән Аскари мәчете. Ул имам Мәһдинең әтисенең мәчетедер. Ул үзенең ике мәхәббәт манарасы һәм мәхәббәт гөмбәзе белән бу шәһәрне бизәп тора. Шунысын да әйтергә кирәк, имам Хәсән Аскари мәчете ул имам Мәһдинең кыямәт алдыннан киләчәк имамның әтисенең мәчетедер. Димәк, бу риваятларга күрә, шыйга мәзхәбенә күрә, имам Мәһди инде ул туган, ул яши, ул инсаният арасында. Ләкин ул кыямәт алдыннан халыклар арасына чыгачак, күренәчәктер.

Имам Ризаның сеңлесе Мәгъзүмә мәчете. Имам Ризаның сеңлесенең асыл исеме Фатимадыр. Кушаматы инде Мәгъзүмә мәчете дип йөртелә. Мондагы риваятларга күрә, сөекле пайгамбарыбызның кызы да Фатима исемледер. Ләкин аның кабер шәрифе кайда икәне билдәле түгел. Мондагы риваятларга күрә, менә шушы Мәгъзүмә, Фатима Мәгъзүмә мәчетен килеп зиярат итү, ул Фатима Мәгъзүмәнең дә зияратын килү, күрү һәм сөекле пайгамбарыбызның кызы Фатиманың да кабер шәрифен зиярат итүгә тиңдер. Әйе, каршыбызда фарси баласы. Алар барысы да әти-әниләре белән шушы мәйданнарга җыелалар һәм сабыйлыктан үзләренең ватаннарын, дин һәм туган телләрен яратып үсә торган фарсы балалары булардыр. Безнең халкыбызның шигырьләрендә дә бар бит. Абау фарси, йөрәк ярсый, гармун тавышларына дип әйтелгән җырларыбыз да бар. Без әле борынгы мөкатдәс күм шәһәрнең урамнарында. Бу урамнар әле гөл чәчәкләр белән тулган. Халкыбызның шундый җыр куплетлары бар. Чәчәкләр ачылмас бу урамнарда фарсилар булмагач. Риваятьләргә күрә, бу борынгы күм шәһәрнең читендә Җам Карани дигән кеше Менә шушы урында игенчелек белән, яшелчәлек, җиләк-җимеш үстереп яшәгән халыклардан килеп шушы җирне сатып алган. Мин монда мәчет төзиячәкмен дигән. Әлбәттә, ул мәчетне төзи һәм төзеп бу мәчет хезмәт күрсәтә башлагач, Халыклар арасында бер хакыйкат, бер дөреслек, хәбәр, риваят тарала. Җирне килеп сатып алучы ул хәзрәте Мәһди үзе була. Иран, фарси халкы бу риваятка инанып, бу мәчетне, Җамкарани мәчетен киңәйтә һәм зурайта. Ул шул ук вакытта фарси, иран халкының хөррияте, азатлыгының символы да булып тора. Халык мәкалендә әйтелгәнчә, ком җыелып, таш булмас, кол җыелып, баш булмас. Мәкаленә күрә, фарси халкы үз җирендә, үзенең ком өстендә мәхәббәт таш биналар, мәхәббәт мәчетләр төзегән һәм Аллаһының колы булып кына үз илендә, үз җирендә баш булып яшәвен дәвам итә. Ә хәзер сезнең игътибарыгызга Башкортстан Республикабыз һәм бөтен Россия күләмендәге дин әһелләребезнең һәм дә галимнәребезнең тәэсиратларын, хиссиятларын сезнең фикерегезгә тәкъдим итәбез. Шарык ул әлбәттә зур, мәдәнияте бик каты бай һәм дә Иран ул үз белән нык аерыла. Аерыла кешеләр белән, ничек алар дөньяга карыйлар, ничек тормышка карыйлар, ничек бер-берсен яраталар, ничек үз гаиләләрен яраталар. Чөнки кая гына бармасаң, бөтен җирдә балалар. Балалар ялгыз түгел. Алар янында әниләр, әниләр янында аларның ирләре. Һәм шуңа күрә Иран сингән мәхәббәт һәм кешенең җылылыгы белән. Һәм аерым минем өчен бер могҗиза булды. Ул Иранда, ислам җимхиятендә безнең кан кардәшләрне күрешү белән. Чөнки мин үзем белән туган ягым ерак. Ләкин алар белән күрешкәндә ул хис ничектер югала. Һәм алар да бер дә әйтмиләр, без ерак җирдә торабыз, ватаныбыз ерак дип. Юк, алар торалар, алар яшиләр һәм дә иң кызыклыгы нәрсә? Үз телләрне онытмаганнар, үз мәдәниятен ташламаганнар, милли киемнәрдә йөриләр. Хатын-кызлар матур калфакларны, калфак өстенә матур яулыкларны киеп, әлбәттә, ул ниндидер хисләр бирә. Ләкин Иранда ул шул хәтле табигый күренеш, мин чын күңелдән әйтәм, мин гаҗәеп калдым. Һәм дә киләчәктә, Аллабирса, үземә вәгъдә бирдем. Малаем бераз үссә, монда алып килеп, әлбәттә күрсәтермен, ничек монда халык яши, ничек монда мусульманнар яши һәм аерым безнең кан кардәшләре. Кум шәһәрендә Мираси Ниҗази китапханәсендә булганнан соң, кайсы бер тәэссирәтләрем турында әйтеп үтәсем килә. Без бу китапханәгә кереп, мин үзем дә шәхсән сокланып, күңелемдә якты уйлар, горурлык хисләре туды. Чөнки. Безнең мөселман халыкларының шул кадәр байлыкларын, шул кадәр ул байлыкларга хөрмәт күрсәткәннәрен күреп, яңадан яңадан яңадан үзебезнең элекке тарихларыбызга күз саласы килә. Без бу китапханәдә күргән өр-яңы җиһазлар, алтын куллы эшчеләр ул китапларга яңа тормыш бирәләр. Һәм, әлбиттә, безнең Әлеге көндәге китапханәләребез Уфада, Казанда ул кадәр югары дәрәҗәдә түгел. Шуңа күрә безнең Иран кардәшләребез безне өйрәтергә әзерләр, килергә чакырып торалар. Шуңа күрә, иншалла, Безнең яшь галимнәребез дә Кум шәһәренә килеп бу һөнәргә өйрәнерләр һәм үзебезнең югалып бетә язган китапларыбызны, тәләф булып бетә язган китапларыбызны яңадан үзебезгә кайтарырлар дигән өмет бар. Шунысы да мәгълүм булсын ки, Иран Ислам Җөмһүриятендә ашау, туклану, ризыклану мәдәнияте үзенчәлекле. Әлбәттә, ул бик югары мәдәни үсештә дә. Төнге вакытларда анда сарыкның баш тоякларыннан төнге вакытта пешереп, иртәнге ризыкны бирәләр. Менә без дә кунаклар буларак аны пешергән, әзерләгән җиргә барып, Авыз итергә уйласак та, өлгәшә алмадык, инде ул иртәнге сәгатьтә беткән иде. Әйе, Иранда туклану күп кырыйлы, күп мөмкинчелекле. Анда, әлбәттә, җиләк-җимеш, өрек, чикләвекләр ризыклары, татлы ризыклар да бик киң таралган. Ә хәзер сезләргә Иранда икмәкнең ничек пешерелүе хакында күрсәтәчәкбез. Көлү, вәшрәбү. Вә лә тусрифу, иннәһу лә йохуббул мусрифин. Аят җәлиләсенә таянып, ашагыз, эчегез, ләкин исраф итмәгез. Аллаһ исраф итүчеләрне сөймәс аят җәлиләсендә. Һәм дә әһле ислам галимнәребезнең икмәкнең валчыгына кадәр ашап бетергән кеше, аны әрәм итмәүченең балалары ахмак булмас дигән хәдис шәрифләргә таянып, халыкларның бәхете Күңеле икмәктә булганда түгел, аларның күңеле хикмәттә булса. Ә шулай да икмәк иң бөек фазиләттер, иң бөек нигъмәт һәм бәрәкәттер. Менә бу икмәк гибез хакына, үз илебездә, үз җиребездә тук һәм муллыкта яшәвебез хакына Аллаһ каршында я гүзәле шөкер итик, я бер дөнья тутырганчы, я бер күңел тулганчы. Безне бәхетле иткән, безне Тук иткән икмәк Иран мәмләкәтендә шушыдыр. Безнең сабыйлыгыбызда бу кабартма я көлчә диелер иде. Күрәсез, бу ләззәтле, җылы, җанга рәхәт, тәнгә сихәт бирүче ризык шушыдыр.